Salam hormatly adamlar! Siz bilen Allaýardy Ataýewiç. Biz bu gün on birinji sapagymyzy geçýäs. On birinji sapagymyzda biz kesim, kesimiň uzynlygy, şöhle, göni çyzyk we tekizlik diýen temalar bilen tanyş bolarys. Ilki bilen, kesim we göni çyzyga seredeliň. Islendik iki nokadyň üstünden bir we diňe bir göni çyzyk geçirip bolar. Islendik iki nokadyň üstünden bir we diňe bir kesim geçirip bolar. Kesgitlemeden görnüşi ýaly, bir kesgitleme x üçin hem dogry gelýär. Ýöne, bizde bir x-niň tapawudy bar. Kesim diýenimiz şo ýanky iki nokatdan çykmaýar. Ýöne göni çyzyk diýenimiz iki nokadyň daşyna hem çykýar. Ýagny, göni çyzyk çepden hem, sagdan hem çäksiz. Kesim bolsa, iki tarapdan hem çäkli bolup durýar. Kesim, şöhle, Göni çyzyk, bularyň ählisi geometrik figuralardyr. Indi kesimiň uzynlygy diýende, biz başlangyç synpda hem geçdik. Kesimiň uzynlygynda santimetr, millimetr, desimetr, metr we kilometr ýaly ölçeg birlikleri ulanylýar. Bular Öňden belli bolansoň, ýöne bir aýt geçeýin, bir santimetrde on millimetr bar, bir datsimetrde on santimetr, bir metrde on datsimetr, bir metrde ýüz santimetr we bir kilometrde bir müň metr bar. Bulardan başga-da gadymy ölçeg birlikleri bardyr. Olar arşyn, menzil, garyş, sere, agsak sere, ädim we tanap. Arşyn diýenimiz Takmynan ýetmiş bir santimetre deň. Menzil diýenimiz, bu kerweniň ýarym günde geçjek ýoluna menzil diýilýär. Ol hem takmynan ýigrimi üç, ýigrimi bäş kilometr arasynda alynýar. Indi garyş diýenimizde, garyş bu hemmämiziň bilşimiz ýaly, Başambarybek bilen Külbike barmagyň arasyndaky uzaklyga aýdylýar. Ol ýigrimi iki, ýigrimi üç santimetr arasynda bolýar. E käbir adamlarda bir ýigrimi santimetrem bolmagy mümkin. Şoňa başgaça garyş diýilýär. Indi, sere. Sere diýenimiz süýem barmak bilen kulbikaň aňarsyndaky aralyk. Eliňi açjaň, doly açjaň we şonda süýem barmak bilen kulbikaň arasyny ölçämizde bizde takmynan on bäş-on sekiz santimetr çykýar. Şoňa sere diýilýär. Agsak sere bolsa, ortaky barmak bilen külbikäň arasy. Olam takmynan on-on iki santimetr çykýar. Ädim. Ädim, hemmämize belli bolşy ýaly, her bir adamyň äden ädimi. Ol ortaça ýetmiş santimetr, Eger kiçiräk çaga bolsa altmyş santimetr hem bolup biler, ýa segsen santimetr hem bolup biler. Indi tanap derimiz kyrk metre çenli aralygy alýar. Indi bu slaýda seret görsek, birinji çyzgymyz AB kesim. Ýa-da başlangyjy bar, ahyry bar. Başlangyjy A, ahyry B. Ikinji çyzgymyzda başlangyjy A, ahyry ýok. Ýa-da B-niň üstünden geçip gidýär. Muňa başgaça şöhle diýilýär. Başlangyjy bolup, ahyry bolmadyk çyzyga şöhle diýiler. Ikinjisinde AB şöhle, üçünji çyzgy-da BA şöhledir. Dördünji çyzgymyz AB göni çyzykdyr. Ýa-da AB göni çyzyk, başam ýok, ahyram ýok. Indi tekizlik diýenimizde, tekizlige biz köp mysal getirip bileris. Tagtanyň tekizligi, depderiň, depderde ýazýan tekizligimiz ýa-da Poluň tekizligi, potologyň tekizligi. Tekizlik adatça ine şu ýerde görnüşi ýaly şeýleräk bellenilýär, daşyny bir togalak edip bellenýär we içinde çyzgylar çyzylýar. Indi aşakda iň soňky çyzgymyza seredeliň. A, B, C nokatlar berlen. Muny näme üçin çyzdym? Bu ýerde görşümiz ýaly AC kesimi bar, AB kesimi bar we BC kesimleri bardyr. AC kesimi diýenimiz AB-niň üstüne BC-ni goşsam AC kesimi emele gelýär. Ýa-da Näçe kesime bölünen bolsa, bir kesim. Şol maýda bölek kesimleriň jemi uly kesime deň bolýar. Indi öýçümiz belläp alsak, iki sany mysal berdim. Birinji mysalda ýaňky iň soňky getiren meseläme deň gelýär. Ýa-da A, B we B, C kesimleri berlen, A, C kesimi tapmaly. Ikinji mysalymyzda hem bir nokatdan çykýar we iki sany dürli nokada barýar. Şunuň bilen biz sapagymyzy geç gutarýarys. Bolýa sag boluň. Işleriňizde üstünlik arzuw edýän.